Hóbennan, mi t'ei pa boso atrobe. Awe mi ke bini ku un otro par di tema, pero promé ku mi sigui bai, mi ke agregá aserka ku bia pasá mi a bisa, ku ora bo ta traha lèta bo ta usa pindakas. Bo por usa pindakas, nan ta us'é awendia, pero ántes nan tabata usa mas pinda, e pinda ku bo ta planta, ora bo hañ'el bo ta kui e pinda ei, e pinda ei bo ta usa. Anto esei ta hopi mas dushi. Asina ta ku sa awor, ku esei Tambe nan ta us'er. Amen. Mi ta sigui. Um. Cu un par di otro cos tambe cu nan tabata usa antes. Antes. Nan tabata bati kadushi. Nan tabata bati kadushi nan tabatin un palu speshal ku un piedra ante awendia nan ta hasiu so mi mes tabata tene tempu ku mi ta na Kòrsou anto nan ta traha e palu kowon di un pida palu nan ta kue pero esaki nan ta palu manera palunan di mondi nan ta traha un figura manera Mas rondó abou e ta un pida pa bo por tene tantu steun, si no ta kue un pida plat, a nan ta pone e kadushi riba dje, tantu asina nan ta bati el, òf nan ta usa hawon e palunan ku nan ta usa pa kòrta un kos riba dje. Pero hopi bia riba un pida bo no ta haña nada den e kadushi, pero den un riba un palu si bo baña bo ku pida pida. Palu nan aden ku no ta dushi pa komi ora bo ta komi bo ta sinti mal. Anto un otro kos tambe ku mi ke bai riba dje ta antes nan tabata usa diferente papa pero maishi chikitu nan tabata plant'e meba bishon bia kaba nan ta kue anto nan ta batí el'e, anto saka e simianan for di e taposhi. Pero, ántes nan a yama bisa tambe ku nan ta pone spanta para, pero e taposhinan awendia mi ta mira nan ta mara nan. Ántes tambe nan tabata hasi un tiki, Pero mas despues nan a cuminsa ta mara nan. Anto a siña nan ta can tuma pasenshi mara tur e ta pushi nan y cuida paña of nan ta loke sea cu nan ta marea cume pa asina e bestianan no come nan. Pasobra marea bia nan ta keda sin cosecha si e bestianan bini nan ta bisa pela tur loke ta e manshi cu nan e ta pushi. Anto ta tin algu ku nan ta bati e mainshi ku mi. Anto esaki nan tabata yam'é Pilon, manera m'a komprendé ku su nòmber ta. M'a komprendé ku ta un palu, nan ta bai ku e palu di mondi, anto nan ta koba den dje. Anto nan ta bin ku un otro mpida tambe. Drekte me esun ku nan kobe, nan ta hasi un tiki mundu den dje ku nan por basha e mainshi den dje. anto nan ta pone un moda un pida palu anto eran ta batié asina tur e tapushi e maishi ta kita for di e tapushi pero despues mas komo e kos a bira mas moderno ku e hende nan ta bai na un kaminda tin mulina nan ta bai laga nan hasi esaki tambe pa nan. Anto e e antes nan ta traha e papa, nan tabatin diferente papa, nan ta traha papa di mais chikitu ku um ya nos tabata komele, pero despues ya bo ta bo ta bin kome otro papanan ku bo ta laga e para, e ta mas gròf. Anto, manera mi ta bisa tin dia miércoles esei nan bo dun come, pasobra nan ta bisa e ta salú. Anto nan ta tin papa di puspas, pesei mi mama tabata kushiné, pero nos tin ora nan tabata gust'é, nos ta wak nos mama, nos ta bashi afó, esei tabata poko lak di nos, a lo ta keda sin come. e papa. Anto e dia lo e momento lo bo tin keda un tiki yamba paso won ta guste. Anto un ku ami ta gusta te hoyendia mi ta us'e ta papa quaker. Mi ta bisa quaker, mi ta bisa papa quick pero asina. Esei ta e papanan. Anto ta papa di aros tambe, papa di arin funchi tambe. Anto esnan no bo por sigui traha mas, pero tin papa tambe ku ta speshal pa mucha. Anto, un otro kos tambe ku antes nan tabata hasi, hoy en dia bo ta haña ora e muchanan ta bai Nazinan por mes santa komunyon, i noròp e kosnan ei. Òf bo ta un fiesta, bo ta bai sirbi un kasamentu, antes bo ta haña e muchanan ta hasi otro kosa ku nan ka bai. Pero antes, nan no tabata hasi nada, solamente nan tabata usa kosnan di naturalesa, matinda di yambo, si ta e yerba, algu di yambo, pero esei nan ta kue, anto nan ta traha e un awa anto ku e Nan ta pone e sea den, anto e ta bira manera un lebelebe asina, y cu e lebelebe a haga e awa manera lebelebe ei, bo ta draai e cabei cune cu peña, anto e cabei ta cocci, bira manera ta haci baci un cos cune. Anto tambe despues di tempo nan a cuminsa ta streika cabei, despues baña cu nan ta streik cabei, Pero despues bo a tene nan ta wèt lo kabei etsetera. Pero a mi oma no a hasi nada nunka ku su kabei. Anto semper su kabei a keda original nan ta bisa. Anto mi wela ta tempu ku nos a bira mas el a bira mas grandi nos mes a bira mas grandi nos mira su kabei ta blanku blanku. Anto. e tabata mara su kabes ora ke ta sali. Pero, nunka su kabei no a wòrdu mishina dje ku produktonan kímiko, ni pinta kabei i kesenan, uh-uh. Anto, awendia, mm, bo ta haña ku nos ta strek nos kabei. Ana a siña su tur e kosnan aki, pero awendia bo ta mira ku tin ya e muchanan ta hasi nan kabei hopi trimpau. Antes nan aya, ora bo ta hopi yòn asina, bo no ta haña nan ta pone e seinan den kabei di e muchanan, pero awendia tempu a kambia, anto hopi bia pa empeña mas makelo, mas fásil, nan ta pone un tipi streita den. of algu di mucha awendia tambe hopi cosnan ta bisa tin pa mucha tambe pero ami mes a hasi tur esena pero tin ora mi mira aki nan lo taña ke wer tin biaha ta un manera of ta bia otro manera mas e cos ei hopi biaha mi a bisa mi ta stop mi a stop un par di tempo mi ta bira largu despues mi ta bolbe bai traha atrobe Tin dia bo ta na cas, bo ta bisa no, bo ta bo ta tende bo cabello así, despues bo sali bay traha atrobe, bo ta bolbe cambia so bo ke otro un cosa. Pero awoa cu mi a bolbe cambia atrobe, mi ta spera di mantene hopi tempo asina aki. Am am un otro cos tambe cu mi ke bin cune cu ta un tiki di antes, cu mi a comparando. Awendia bo ta haña e e chapi, e skòp, anto tambe e piki. Nan ta kue, nan ta kumba palu, bo pone na esakinan. Pero ántes nan ta bai den mundi, nan ta kòrta palu den mundi, bingu ne, mesun kos ku nan ta traha lele, Asina nan ta kaska e palu, anto nan ta hige na tantu e chapi, e piki, anto ku e ta tin harpa tambe, pero mayoria di bai ta mira e harpa no, pero e dosnan, e chapi ku e piki, nan tabata bai ku e palunan den mundi. Anto as nota ku ta esaki nan, mi a bolbe trese pa bo. Anto kada bia ku mi a algu, lo mi taki nan pa mi bin ku Dios, mi ta bisa pa deleita bo ku mi. Tin plas no lo disfrutá, anto tambe konosé kiko nos antepasadonan i nosende grandinan, kon nan tabata hasi ayera i bo por kompar'é ku abri. Te aki mi ta keda i lo mihó ta bini ku mas pa bo, anto keda pendiente pa esaki. Ui.